kana ndanyura maiwe kana ndanyura nhasi tiri kuzeya nezvenyaya yakiller t iyo yaari kupomerwa nesocialite anonzi cadi rose uyo ari kuti she is pregnant with killer t's child yo Is this a love story gone wrong or just another case of cloud chasing? Handei nayo. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokuunzirai mafresh ose zvinyaya nyaya zvinonakidza nedzese dziri kupisa mumastreets epasocial media. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe, molaika nekusheya vhidhiyo rino, izvi zvinobatsira kuti risvike kure. So socialite uyu anonzi Cuddy Rose abuda pachena achitaura divi rake renyaya achiti relationship yake naKiller Tee yakatangira panguva iyo Ginimbi achiri mupenyu. Sekureva kwaCuddy Rose, anoti akaudza Ginimbi nezvekufarira kwake Killer Tee mazuva aaimaneja bhawa rinonzi Evitro. Anoti akabva apiwa phone number yaKiller Tee naGinimbi uye akabva atanga kupiwa matickets emahara, mafree tickets, Ekuenda kuma shows a Killer Tee. Zvinhu zvakafamba zvakanaka until mukadzi wa Killer Tee abata nekuona ma posts a Khadhi Rose akamwararira pa social media yese sezvo musikana aiposta hake about every gig or show ya Killer Tee. So that's when the drama truly began.

Um it was at his show ku Arcadia. Pano eh, hameno tinonzi anonzi eh, ku Arcadia hameno chibhowa chacho chinonzi ndakangana. Mhm. Ndakatenga t-shirt ye orange ndika I think I have the videos on my Instagram. I went unondiudzira personally. umbowo hwese ndikuda umbowo hwese ndikuda mapicture ese muri mese ndikuda zvese something chiri very deep not mapicture makangomira anyone can ndikuda zviri deep zvamaitora muri two you know so that when im now dishing out this story inenge ine solid evidence anditika continue eh, watenga t-shirt yeorange paya kuakedia Eh, then i personally bva ndatokumbira number yake personally ndichidzingwa dzingwa nemababounce ake nechii nechii ah, bva andipa number this was a bad number Ndaseva number wandiziya here ndakuziya ndikati yebva kwe vitro I was wasting time actually from there I started getting ma free tickets mm. kuma shows mm. I would be sent ma links with different numbers and people vandisingaziye inda yangofunga kuti aiwa ha tiri kutamba handiti kwajinimbi taienda saka lucky me until Ndaakuchienda kumashows ari out of Harare. To me now this was more of a relationship. Makatanga kurara, makatanga kurara mese rini? Kwa e, zuva rekwakedia here kana kuti makatombotonza musati mararamisa? Ah, hamusi muri kundirekodha here kuti muzoposta i aiwa ndotanga ndabvunza kaswita tinyasoziva makatanga kurara mese rini madheti akakosha okay

So this also vanhu vanoona pama Instagram handi tinenge tichiposta takamira pama mota adzake machii machii vanhu vakatanga kuvhunza and I honestly would tell other people ah, I'm just a fan but vakatanga kuti aiwa fan racho ranyanya wachinja wadai you know the, the, the presence and of course I would tell mama kwezvatenga kupi wadii nongoti handine mukomana wangu Haana kuroora here because him social media ndikati ah izvozvo handisi kuziva maybe we are playing or something. Saka fast forward for me nhumbu ine mamanzi mangani? Aiwa handina hangu nhumbu I'm yet to test ndakaskipa period muna November na December saka wakapedzisira kurara naye riini killer tea? Ah, kwini mumabvunzire enyu aya maudzwa. aiwa ndandida kuziva ka kuitira kuti kana paine nhumbu m- the last time yawarara naye nderini Ah, when was this? From James and Sinners, HICC. Eh, muna December ndoega ma two mashow andakaenda because ndaiti muna December saka tongoti December and ndaiva ah. ina ndakuti ipapo rafu ndopadzadza tanga mashow na ndakuti ukasvika eh handichatobvumidzwi kuenda padhuze adding more fuel to the fire Kadhi Rose has claimed that she missed her period in both November and December. Anoti iye haasati aconfirma through matesting asi anofungidzira kuti angangove akatakura pamuviri pemwana waKiller Tee. Hehehe. Hoyo. Zvisinei, Killer T is denying everything haasi kuzvibvuma, mumashoko ake pafacebook anyora kuti, But why nhai amana unobenefita chii pakunyepera vanhu kuti unodanana neni? Mwana wamai, ndokumbirawo undiregererewo kana paine chandakakutadzira than kuti unyepere vanhu kuti unodanana neni. Why uchidaro? Hatisati kana tamboita kana handshake zvayo. Chii nhai hanzvadzi, kushaya varume here? Varume vakazara wani. Ko why me handikuzive everyday ndotumirwa mapictures ako uchinyepera vanhu kuti unodanana neni pressure yacho ndeyeiko nhai ndakatombotanga ndichifunga kuti pamwe uri fan uri kusapota but wazonyanya wangu hazvichaita izvi iya abuse iyi

It remains unclear but they have certainly fueled public speculation. Sezvatinogaroziva, social media yatotanga kurwisana nezvenyaya iyi. Vamwe vari kubhilivha nyaya yemusikana uyu anonzi Cadi Rose and they think there might be more to the story, more to the relationship than what Killer T is admitting. Vamwewo ndovari kutora divi raKiller T accusing Khadi Roz of seeking attention and trying to tarnish the artist's reputation. Heino mibvunzo yekufunga nezvayo. Nyaya yaKhadi Roz iyi ingave yechokwadi here kana kuti ari kushandisa mukurumbira waKiller T kuti awane kuzivikanwa? Why would Killer T's wife confront her if there wasn't at least some truth to the story? Heano mashoko ekupedzisira. As with most celebrity scandals, the truth is likely somewhere in the middle, chokwadi chinogona kunge chiri pakati nepakati. So kusvikira pave nehumbowo hwakasimba, until more concrete evidence comes to light, we can only speculate but one thing is certain this story is far from over. Munoionawo sei iyi? Pane chokwadi chakadzama muzvirevo zvaKadhirozi here? Kana kuti mubikirwa wenyaya kuti awane kuzivikanwa pasocial media? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu. Ndatenda.